Һәм, әлбәттә, бу айда шушы айга гына махсус булган бер гамәл-гыйбадәт, намазның бер төре дип әйтик, ул да булса тәравих намазлары. Ястү намазыннан соң, инде ястү намазының фарзын, сөннәтен укыганнан соң, җәмәгать белән бергә тәравих намазларын кылу сөннәт булып тора. Шушы тәравих намазы пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләм заманыннан бүгенге көнгә кадәр кылынып барыла. Һәм Расул Әкрәм галәйһиссәләтү вә сәлам инде беренче тәравих намазларын укыган вакытта җәмәгать белән укыган булса да, ләкин соңыннан кайбер көннәрне үзе аерым укый иде дип әйтелә. Ни өчен шулай булды соң дигәндә, Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм шундый сүзләр әйтә, Мин үземнең өммәтем өчен шушы намазны фарыз булыр дип курыктым һәм шуннан куркып, үзем аерым укый башладым, дип әйтте. Ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм бу дөньяны калдырганнан соң, Гомәр ибн Хаттаб радыйяллаһу анһу заманында, хәлифә булган вакытында ун инде шундый фикергә килә, бөтен җәмәгать белән Тәравихларны Рамазан аеның башыннан алып ахырына хәтле шундый рәвештә башкарырга, ягъни җәмәгать белән. Һәм шуңа күрә дә җәмәгать белән тәравих намазларын башкару, әлбәттә, безнең өчен сөннәт булып тора. Чөнки Расул Әкрам галәйһиссәлату вәссәлам безгә шундый сүзләр әйтеп калдырган, Сөннәтемә ябышыгыз, минем сөннәтем һәм дүрт хәлифәнең сөннәтенә. ягъни Әбү Бәкер әс-Сыйддыйк, Гомәр ибн Хаттаб, Госман ибн Гаффан һәм Гали әл-Муртаза, ридвануллаһи алейһим әҗмәгыйн. Аларның сөннәтенә ябышуыбыз безнең өчен шулай ук туры юлны күрсәтә. Һәм, әлбәттә, җәмәгать белән тәравих намазын уку ул да булса мәчетләрдә башкарыла. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ, мәчетләребез ачык, тәравих намазларына йөрергә мөмкинлегебез бар. Һәм, әлбәттә, шушы вакытта искә төшерергә тиешле төшенчә ул да булса мәчет әдәбе. Чөнки шушы Рамазан аенда көн саен тәравих намазларына йөрергә тырышып, көн саен Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә инде омтылып йөрсәк, әлбәттә, хәерле булыр. Ләкин шушы әдәпне сакласак, безнең өчен әҗер-савап тагын да югарырак күтәрелер. Чөнки Рамазан аендагы эшләнгән изгелекләрнең дәрәҗәсе күтәрелгән турында, аларның савабы арткан турында инде без сезнең белән, әлбәттә, беләбез. Шуңа күрә мәчет әдәбен сакласак, бик тә яхшы булыр. Мәчет әдәбен саклап, мәчеткә беренче тапкыр килүчеләр өчен бер хәерле үрнәк күрсәтсәк, бездән тагын да әҗер-савапларның артуы инде күренеп торыр. Шулай ук тәравих намазы турында әйткәч, әлбәттә, без искә төшерергә тиеш, тәравих намазы, Шушы ястү намазының ике рәкәгать сөннәтеннән соң җәмәгать белән егерме рәкәгать иттереп укыла. Егерме рәкәгать, әлбәттә, аерылып. Яисә икешәр, яисә дүртешәр рәкәгать иттереп укып куябыз. Шунлай инде ике рәкәгатен яисә дүрт рәкәгатен укыганнан соң, үзенә карата бер ял итү, шушы тәравих дигән сүз дә ял итү дигәнне аңлата. Нинди рәвештә ял итәбез? Әлбәттә, үзенең бер тәртибе бар. Тәсбихләр әйтеп, Алла Субхана Тәгаләгә мактау сүзләре әйтеп, салаватлар әйтеп. Безнең җирлектә, инде әлбәттә, танылган һәм кабул ителгән бер тәсбих, ул да булса әнә Субхана зил мульки вәл мәләкүт дип беләбез. Шуны көйләп укый беләбез икән, бергә кушылып җәмәгать белән укысак, бик тә хәерле. Инде шушы тәсбихны белмәсәк, инде вакытыбыз бар. Утыз көн рәвешендә шушы тәсбихләрне өйрәнергә бер мөмкинлек һәм инде бергәләшеп, кушылып җәмәгать белән шушы тәсбихләрне әйтергә бер мөмкинлек, бер форсат бар. Шуларның белән кулланып калыйк. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә әнә бер мөмкинлек, бер форсат. Раббыбызны мактап, Раббыбызны тәсбих кылып, зикер-тәсбихләр әйтеп, Раббыбызны олылыйбыз. Чөнки бу мәсьәләдә Аллаһ Субхана Тәгалә үзе дә безгә әйтә, Коръәни Кәрим аятьләре аша, Фәзкуруни әзкуркум, ди, Мине искә алыгыз, Мине зикер кылыгыз, Мин дә сезне исемнән чыгармам, ди. Нинди рәвештә? Үзенең рәхмәтен ирештереп, безгә инде догаларыбызны, гамәл-гыйбадәтләребезне кабул итүе белән искә алыр. Мәчетнең әдәпләреннән саналган инде беренче әдәп ул да булса, мәчеткә килгән вакытта чиста, пөхтә, матур рәвештә килү. Хәтта Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә Коръәни Кәримдә дә безгә әйтә, Мәчеткә килгән вакытта зиннәтләнегез, матур киемнәр киеп килегез, ди. Шушы тәравих вакытларында, Рамазан аенда, әлбәттә, безгә бер бәйрәм булган ай вакытында матур киемнәр белән килеп йөрсәк, бик тә хәерле булыр. Чиста, пөхтә, тәһарәтле килеш килсәк, бик тә хәерле булыр. Һәм, әлбәттә, мәчеткә кергән вакытта үзенең бер кечкенә генә әдәбе, ул да булса, уң аяк белән кереп, бер дога кылып кую. Аллаһумма фтәх ли әбуабур рахмәтик, Йә, Раббым, үзеңнең рәхмәт ишекләреңне безгә ачып җибәр, дип сорау. Әлбәттә, бу кечкенә генә сөннәтләрне сакласак, шушы кечкенә генә сөннәтләрне булдырсак, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә бер адым ясаган булырбыз. Шуннан соң, әлбәттә, тагын бер төшенчә, ул да булса, шушы мәчетнең эчендәге әдәпләребез. Мәчет эченә ни өчен керәбез, мәчеткә ни өчен барабыз дигән сорау белән үзебезгә инде, әлбәттә, бу сорауны бирергә тиеш булырбыз. Шушы сорау белән соралып, үзебезгә җавапны табып куярга тиеш булырбыз. Ни өчен мәчеткә киләбез? Иң беренче булып, иң беренче максатыбыз, иң беренче шушы ниятебез ул да булса Аллаһ Тәгаләгә гамәл-гыйбадәт кылу. Хәтта мәчет сүзе дә, мәсҗид сүзе дә үзенең эченә шушы сүзне керткән, сәҗдә сүзен. Сәҗдә кыла торган урын, Аллаһ Тәгаләгә гамәл-гыйбадәт кыла торган урын. Һәм шулай булгач, әлбәттә, мәчеткә килгәч, төрле дөньяви эшләрдән арынып торырга тиеш булырбыз. Хәтта инде әнә Рамазан аена гына махсус булган Игътикаф бер гамәл-гыйбадәтен башкарган рәвештә булып саналырбыз. Дөньяви эшләрне калдырып, телефоннарыбызны, кешеләр белән аралашуны туктатып торып, фәкать гамәл-гыйбадәт белән, фәкать шушы Рамазан аеның инде мөбарәк булган изгелекләре белән кулланып, гамәл-гыйбадәтләрне башкарган вакытта Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешербез. Килдек икән, мәчеткә иртәрәк килеп утырсак, нәфел намазлар укырга мөмкинлек бар. Нәфел намазлары укыган булсак, тәхлил, тәсбих, салават әйтергә бер дигән, менә дигән бер мөмкинлек. Мәчетләрдә вәгазь сөйләнсә, шушы вәгазьне тыңлап утыруыбыз шулай ук гамәл-гыйбадәттән язылыр. Кайсы вакытта шушы инде тик кенә утыруыбыз да гамәл-гыйбадәттән языла соң дигәндә, әнә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әдәбен сакласак. Расул Әкрәм галәйһиссәлату вә сәлам шундый сүзләр әйтеп калдырды, Мин, кол, ди, Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый рәвештә булган колы һәм Мин үземнең тормышымны кол сыман алып барам. Кол сыман утырам, кол сыман ашыйм. Һәм менә кол сыман утырам дигән сүзне без игътибар итәргә тиеш. Ничек кол сыман утыруыбыз? Әттәхиеттә. Йөзебезне Мәсҗидүл-Хәрам, Кәгъбәтуллаһка юнәлтеп утыруыбыз безнең өчен гамәл-гыйбадәт дәрәҗәсендә дә язылып куяларга мөмкин. Бу сөннәтне без онытмаска тиеш. Шулай ук мәчеттә әдәпне саклап, тавыш күтәрмичә, әкрен генә сөйләшүебез шулай ук хәерле булыр. Шушы сөннәтләрне, шушы әдәпләрне сакласак, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен, әнә, тагын шушы әдәпләребезне өстәп куйган булырбыз һәм Рамазан аеның форсаты белән кулланган булырбыз. Шулай ук, әлбәттә, Рамазан аенда ахшам намазлары алдыннан, әлбәттә, авыз ачу урыннары да булырга мөмкин. Ягъни бер җимеш белән яисә бер су белән инде авыз ачып куярга мөмкинлек булырга мөмкин. Шушы инде урыннарда, әлбәттә, без шулай ук әдәпне, чисталыкны карарга тиеш булырбыз. Шушы су бутылкаларын, шушы су стаканнарын, җимешләрне таратмыйча, түкмичә, чәчмичә, матур гына рәвештә куллансак, әлбәттә, хәерле булыр. Бу мәчетләргә беренче тапкыр яисә икенче тапкыр килгән кешеләр өчен бер хәерле үрнәк тә күрсәткән булырбыз. Чөнки алар. Безгә карап, мәчетләргә даими рәвештә йөрүчеләргә карап, үзенә карата бер нәтиҗә ясап куялар. Мөэмин мөселманнар нинди рәвештә үзләренең тормышларын алып барганын күреп, шуның белән нәтиҗә ясыйлар һәм үзләренә инде ислам дине турында уй-фикерләрен барлап куялар. Әлбәттә, без бу мәсьәләдә уйланырга тиеш. Үзебезне әдәпле рәвештә тотып, мәчеттә булырга, мәчеттәге гамәл-гыйбадәтләребезне үтәп, Раббыбызның ризалыгына ирешергә тиешбез. Алла Субхана ва Тәгалә шушы Рамазан айларын хәерле рәвештә үткәреп, Раббыбызның ризалыгына ирешергә насыйп әйләсен, тәравих намазларын, гамәл-гыйбадәтләребезне җиренә җиткереп үтәргә насыйп итсен. Раббана, атина фид-дөнья хәсәнәту ва фил ахирати хәсәнәту ва кина газабан-нар. Аллаһу.